Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Radio Sava, tompoko lahy sy tompoko vavy, hagnasagnanao am-pitiavagna. Hagnaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Radio Sava, namagna Harrison nanolotra ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Herinandro katoka sisa dia higadona ny fankalazagna ny fetin'ny Noely fito ambin'ny folo sy roa arivo. Mametraka ny fiomanagna fatratra mahakasikazay ny tsirairay na eo ignivon'ny fiangonana zany na ny mponina amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Velampandrika ho an'ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy teto Sambava kosa ny trangan-javatra nitranga teto Sambava

Tamin'ity androany ity, zazalahy kely vao roa ambin'ny folo taona kosa no maty tao anatin'ny ranomasiny androany tolakandro io, tsy ary amin'ny vinan'ny rano amin'ny ranomasiny ambadiky ny Cabana Beach teo. Efa am-pelatagnan'ny fianakaviana ny razana. amin'izao fotoagna izao. Maresaka ny anivon'ny firenena, matotra ny fiarahamiasa eo anivon'i Madagasikara sy ny Vondrona Eropeana, fagnambaragna nataon'ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Hampitombo ny harin-karena faobe sy fagnafahagna magnapetraka ny fagnabeazagna mirindra eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara no tanjogno, hoy izy, ny Minisitry ny Fagnabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary. Ndray mitsopalotra avy any ivelany. Andrasana kosa izay mety ho Prezidàn' i Afrika Atsimo amin' izao fotoana izao ity, miandry izay mety ho vokatra ny mponina any an-toerana. Faly magnano ombalatsara antsika jiaby tompoko lahy sy tompoko vavy amin' izao fotoagna izao ity Arabene Antagnandroa no izay magnaraka tsy tapaka no injampen'ny Radio Sava amin' izao fotoagna izao ity Harrison Rabemananjara hanolotra ny fampahalalam-baovao antsika Eto amin'ny Radios Sava izay, asainay mpitiavana mpanetry tena tanteraka anao hanaraka ny antsipiriany ny vaovao amin'izao fotoana izao ity. Araka izay indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy, asainay ary atao mihitsy izay fomba ahafahantsika hanaraka ny zava-misy eto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava sy agnivon'ny firenena izay mba ahafahan'i Sambava hiadam-pinaritra sy hahazo ny zava-misy eo agnivon'izay rehetra izay manana ny zo feno tatoha ny Malagasy hahafantatra ny toerana misy azy Nisy indry ny trangan-ja misy eto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava. Herinandro katroka sisa dia higadona ny fankalazagna ny fetin'ny Noely na ny Krismasy fito ambin'ny folo sy roa arivo. Agnatin'izay moa dia mametraka ny fiomanagna fatratra tanteraka ny mpino tsirairay avy. Ary eo agnatin'izay ihany koa, eny fa na dia ny tsy mpino aza dia hita fa samy mikirakira magnoloagna izany fiomanana amin'ny fetin'ny Krismasy izany. Izay fetin'ny Krismasy izay dia ambaran'ny besinimaro ao agnatin'izay ny fahatongavan'ny Mesia sy Mpamonjy izay nitondra ny famonjegna teo agnivon'ny fiainan'ny zanak'olombelogno izay, Zanak'Andriamanitra tonga nofo. Io ilay mestery lehibe, hoy izy, ny finoana katolika apôstôlika rômana. Araka izay indrindra dia hita taratra etsy sy eroa mahakasika ny fiomanan'ny besinimaro miatrika izany fety ny krismasy izany. Eny amin'ny fiangonana tsirairay avy misy ny fiomanagna eo agnivon'izany fetin'ny noely izany. Hita ihany koa na eny amin'ny fivarotagna regny ahitagna ny kojakoja maro samihafa ilaigny sy indosigny mandravaka ny fetin'ny noely. Ary amin'ny toeram-piasagna maro samihafa ihany koa efa misy ny fizaragna iregny Kilalao maro samihafa ho anay zanaky ny mpiasa sy amin'ny toeragna maro samihafa ahitagna ny fandravagna ny toeragna zay ahitagna izany arbre de Noël iregny. Midika zay fa ao agnatin'ny fiomanagna fatratra hiatrika ny Noely fito ambin'ny folo sy roa arivo ny tany sy ny vahoaka eto ambonin'ity tany ity. Tsy diso anjara amin'izay ny eto amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava sy ny ambanivolo maro samihafa. Raha tsiahivigny amintsika kosa ny zava-misy etsy amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava tamin'ny omaly faha enina ambin'ny folo ny volagna desambra fito ambin'ny folo sy roa arivo. Misy. ny fangalana ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny lala-mahitsy izay manakaiky an'ity radio Sava ity na eo amin'ny fasin'ny parkazin'Antananarivo io. Tao anatin'izay indrindra dia miteraka resa-be io toe-javatra io. Misy ny famaofao tao anatin'izay indrindra ny fagnosoram-potaka ho an'ny hafa. Eo ihany koa ny filazana ny didy izay miboaka mahakasika ny fandravana ireto

tamin'ny omaly alahady izay tsy agnivony izay ny toe-javatra izay. Samy milaza ny fiheviny sy ny zava-misy nitranga tsy amin'ny omaly izay ireo izay victime na ireo izay mpivarotra amoron-dalagna tamin'ny fanadihadiagna izay nataontsika mpanao gazety teny an-toeragna.

Izay ny zava-misy mahakasika ny trangan-javatra tamin'ny andro voalohany tsy amin'ny fiatrehana ny fandravana ireo stand. Tsy trano mantsy izy io fa stand fivarotana ho an'ireo mpivarotra meuble ny ravaka, ny fanaka anatin'ny tokantrano maro samihafa ireny. Fa misy kosa milaza hoe fandravana trano. Tsy trano akory izy araka ny fanadihadiana izay natao teny an-toerana fa ireny stand fivarotana ireny fanaka ao anatin'ny tokantrano ireny. Io ny zava-misy. Tao anatin'izay moa dia nisy ny fandalovan'ny Solombavambahoakan'i Madagasikara teny an-toerana, Andriamatoa Mamahangy Norbert dit Jack, izay nilaza tamin'ny vahoaka mazava tsara teny an-toerana ary niteraka horakoroka teo anivon'ny vahoaka izay toe-javatra izay. Nilaza mazava tsara ny lehilahy tao anatin'ity resaka ity fa tsy maintsy averiny amin'ny toerany izao dia izao

Nitondra ny vahoaka hanangana ireo trano ireo eny amin'ny sisin'ny lalana ireny ary nampiomagna ny besinimaro tao agnatin'izay toe-javatra izay hiaraka amin'ny ingahiben'ny tanàna Toty François dit Gida izay. Tso agnatin'izay ny tompokolahy sy tompokovavy raha ny fagnadihadiagna hatry tamin'ny maraindraigny izay nataontsika sy narahantsika mpanao gazety akaiky ity tongan-javatra ity. Vela-pandrika ho an'ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy teto Sambava ity trangan-javatra nitranga teto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava izay mahakasika ny famoriana vahoaka an-dalambe no sady ihany koa fihantsiana ady no fikasana hagnano an-keriny eo anivon'ny fanagnan'ologno ity toe-javatra ity ary ihany koa ny fitsipahana ny fitsipahana marindrano ny amin'ny didim-pitsarana izay navoaka araka ny fagnadihadiana azo teny an-toerana izay tsy namela mahazo tao anatin'izay ny mpitandron'ny filaminana izay miaro tanteraka ity fanapahan-kevitra ity araka ny fanadihadiana izay natao teny Andalomahitsy izay akaikin' ity radio mamintsika ity. Tao anatin' izay indrindra dia samby nipetraka ny besinimaro niandry ity fe-potoana ity. Vao tamin' ny vao maraina dia efa niantomboka vao hita vao mangirana vao maraina efa teny an-toerana teny ireo mpitandro ny filaminana ireo ahitana ny miaramila, ny zandary, ny polisy samby nagnano fanamiana sy ny fitaovana rehetra ihany koa indesigny miatrika ity zava-misy teto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava izay. Efa tamin'ny antoantoandro teo eny dia nandalo teo ihany koa ny solombavambahoakan'i Madagasikara izay teny amin'ny vahoaka teny ary nisy ny fehin-kevitra fohy nataon'ny feom-piomanana ho an'ny mponina izay hita teny amin'ny sisin-dalana teny araka ny vaovao azo Nambarany kosa handrasana ny fahatongavan'ny fiaramanidina hitondra ny ben'ny tanàna amin'ny antoandro. Tsy tapaka tao anatin'izay ny antso eo anivon'ny radio mba hamory ny vahoaka teny Ontaimbi na eo amin'ny lala-mahitsy io. Horakoraka tsy tambo isaina ary nataon'ny mponina teo anivon'ny nasetriny izay ny fehin-kevitra napetraka ny solombavambahoaka izay teny an-toerana tao. Tao anatin'izay ihany koa dia niala teo anivon'ny vahoaka ny lehilahy nihazo tany amin'ny seranam-piaramanidina tany Ambodisatrana hiandry ny fahatongavan'ny ben'ny tanàna Andriamatoa Toty François Digida tao anatiny ity vaninandrony ihany ity. Tao anatin'izay dia iny tokoa fa nandalo ny ropilanina na ny fiaramanidina ary tao anatiny diboka fahaliana ny vahoaka nahita izay ropilanina izay satria

ary niteraka fahakiviagna goavagna teo anivon'ny mpitaritologno ity resaka ity, ary inty kosa voavatery tsy maintsy niatrika ny vahoaka ny solombavambahoakan'i Madagasikara efa tamin'ny iray ora mahery kely teo, saingy kosa dia ny vahoaka tsy nivaha niandry izay mety vokatra avy agny, ingy fa nitontsogna avy tagny ny solombavambahoaka, nasetrin'ny vahoaka tao agnatin'izay ny horakoram-pifaliagna, saingy kosa dia.

mba handravana ny tangorongorogno teo anivon'ny izany toe-javatra izany. Misy ny maratra vokatra ny fanjevoagna fandosiragna tamin'ity raharaha ity. Misy ihany koa ny voasambotro tamin'ity raharaha ity satria famoriam-bahoaka an-dalambe tsy nazahoagna lalagna tanteraka ity trangan-javatra nitranga teto amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava izay. Ao anatin'izay indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy dia mametraka resabe eto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava iny toe-javatra io. Samby amin'ny fomba fiheverany, samby amin'ny fomba fijeriny ny tsiraikaraiky mahakasika izay nitrangan-javatra izay. Tamin'ny tolakandro kosa dia mitoa midinika ambony latabatra ny fanakalaozana eo anivon'ny mpitondra fanjakana eto an-terana na ny olom-boatendry izany na ihany koa ireo izay voakasika ny fangalana ireo stand teny amin'ny sisin-dalana ireny

ara-dalàna izy izay fa tsy miditra eo anivon'ny herisetra sy ny fagnakorontagnagna eto amin'ity tampon-tanàgnan'i Sambava izay. Tantara mitohy eto amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava izay toe-javatra izay magnaraka izay akaiky ny ny saign'ny tsirairay sy ny mpagnara-baovao amin'izao fotoagna izao ity, hoy izy ny besinimaro. Ity tokoa izay nambara hoe eo anivon'ny fandaharagna eo amin'ny radio sasany hoe misy rà la terre, misy rà marigny la terre eto amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava. Afa-po tsy eo amin'ny valan-dresaka izay nifanaovan'ny Sénateur de Madagasikara, Andriamatoa Befitoto Angelin, tamin'ny alalan'ny Radio Sava ny mponina teto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava, mahakasika indrindra ny fagnazavagna sy ny tosan-kevitra mahakasika ny Eo anivon'ny Jirama, zava-dehibe eo anivon'ny vahoaka mantsy ny fahafahana manana ray aman-dreny mitsangana, mijoro, mandray andraikitra toy itony, nambaran'ireto vahoaka ireto. Misy ihany koa ny fanakalozan-kevitra izay natao mba hahafahana hamaha ny olana eo anivon'ny mponina, eo anivon'ny vahoaka, mahakasika indrindra ireo izay manana olana ao anivon'ny Jirama izay. Misy ny fanadihadiana izay nataon'ny namantsika Rigo, tsy eo anivon'ny ireny andian'olo ireny, tsy amin'ity androany ity namako Rigo. Taorian'ny fahatongavan'ny Sénateur de Madagascar, Andriamatoa Befitoto Angelin teto amin'ny tampon-tanàgnan'i Sambava dia nitondra valan-dresaka manokana niaraka tamin'ny Radio Sava quatre-vingt-quinze point six FM nagnano fandaharagna manokana momba ny Jirama. Agnisan'ny maromaro moa ny zavatra izay voatognotogno

Eto amin'ny tampon-tanànan'i Sambava ny solontegna taongana manokana amin'izay, izay ny taritin'ny Président Be Marcely magnoloagna ny micro-nay. Voalohany indrindra miarahaba ato amina radio Sava ary miarahaba koa ianareo rehetra mpiasa ato. Androany ny fotoana izay natokananay manokana niarahana tamin'ny Synater de Madagascar eto amintsika Sambava. mikasika ny dinidinika mikasika ny jiro. Raha ny tegna izy, tsy dia izay amin'ny chambre de métier na hoe artisan ihany zegny no manana problème amin'ny jiro, fa izay kosa miasa ho an'olo jiaby. Tsy ny tegnanay ihany no tsinjovinay teo fa ny tegnan'ny sambava manontolo. Ary agnisan'ny zavatra mahafinaritra,

Monsieur le Senateur, amin'izay fandraisana izay artisan sady fandraisana ny taraignin'ny daholo marobe eto an-tanàna amin'ny resaka jiro. Mahakasika izay resaka Jirama izay araka ny nambaranao teo moa nihaonany tanteraka tamin'ny Senatera de Madagasikara. Nahitam-bokany ve ilay fihaonanareo tamin'azy direct? Misaotra tompoko. Tegna nahitam-boka ny satria rehefa niantso ireo manamboninahitra ambony amin'ny jiro izy dia misy ny marimaritra raisina ary ho tanterahina tsy ela zay. Ataoko fô fara fahatarany zegny à partir ny semaine taom-baovao agny tafiverigny jiron'olo jiaby eo an'izay tafiverigny fa nitady tous les moyens zegny izy mba azahoana mamindra fo amin'ny vahoakan'i Sambava, ny raha tiako hampitaigny amintsika, ny senatera-tsika dia miasa ho antsika jiaby eto Sambava fa tsy miasa ho an'tenany samirery. Humm. Anao teo hoe niteny resaka association. Ilay association-nareo ve mivelatry magnerigna ny faritry Sava sa eto Sambava ihany no ahitavagna azy? Ny Association Chambre de Métiers dia eran'i Sava. Misy ny Vohemar, misy ny Andapa, ny Antalaha fa indrindra eto amintsika eto. Ka za zegny ny fidigny ho mpitarika amin'ny région zegny. Za zegny ny président régional-n'ny Chambre de Métiers. Ka à chaque fois zegny misy problème amin'ny Chambre de Métiers na Sambava na Antalaha na Vohemar dia tsy maintsy vaantso za zegny miara-mamaha ologna manampahefana, mitady marimaritry resgna, mba hampandehanagna ny raharaha mikasiky ny satana. Humm ino zegny ny hafatranao farany halefa ho an'ny mpitandregnatsika amin'ity vahoakan'i Sava? Ny hafatra tiako halefa dia tsotra ihany. Meteza re atsika mba handeha ara-dalàna amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Aoka antsika izany tsy mba hagnano kolikoly na hagnefa vola hagnôlankôlaka ohatry fataontsika zegny tamin'ny resaka jirama fa marobe ny didy amin-dalàna mamehy ao sady mety mahatafigadra antsika raha sanatria ka mivaona amin'izay zany antsika. Rehefa misy zavatra atao aleo magnontany. Raha misy tsy azontsika atao zany, azontsika atao magnatogno Monsieur le Sénateur Zao raha tiany atao akory ny fanaovana azy fa izy mandray tagnana antsika zato sanjatony ary mandray antsika vahoaka sy ankanavaka handeha hagnambarany hangambarany ny raha mety atao mba hatonga antsika zegny tsy toy le misy antsika aketo zegny eo aminy problème ny jirama ka tiako ny magnentagna antsika vahoaka any sambava magnatogna azy rehefa misy problème manahiragna antsika am fiainana antsika any zegny mba hatonga antsika zegny ho vavaholagna

Lozam-pifamoivoizana nitranga kosa teny Ambodisatrana, eo amin'ny croisement Soa Vanio, androany, tokony tamin'ny roa ambin'ny folo ora mahery kely teo, nitrangan'ity raharaha ity. Fifandonana teo anivon'ny bisikilety ndraiky ny môtô teny agnambon'ny goudron, niteraka izany loza izany.

eto amintsika izay mba hahafahan'ny tsiraikaraiky hametraka izay mety ho tombontsoa mba hikajiana ny fahasalamana, indrindra ankatoko ny fiatrentsika ny fetin'ny taom-baovao sy ny fetin'ny Krismasy atsy ho atsy ity. Zazalahy raiky roa ambin'ny folo taogno. kosa no maty tao anatin'ny ranomasiny androany tolakandro teny amin'ny vinagnin-drano akaiky ny Kabana Beach tao. Araka ny vaovao azo dia mieritreritra efa lasa any amin'ny toeram-pianarana ity ray aman-dreny ity zazalahy kely ity saingy kosa dia any amin'ny ranomasiny any no nandeha nilalaovany tao anatin'ny vanim-potoagna tamin'ny tolakandro. Tao anatin'izay indrindra dia natalanjony besinimaro ny trangan-javatra izay nitranga ity satria ity zazalahy kely ity dia mianatra amin'ny école Smirina ao Antsirabe ao. Saingy kosa dia ny ray aman-dreny dia tsy nieritreritra fa any amin'ny ranomasina no misy ny zaza fa mieritreritra any am-pianarana. Roa mirahalahy izy zanaka ny ray aman-dreniny araka ny vaovao azo tsamin'ny fanadihadiagna izay natao. Araiky zokiny Sady moa no maregny, izy kosa ny zanaka faharoa no maty agnatin'ny ranomasigny androany ity. Avy agny Antananarivo ny fiavian'izy ireo, ny rainy dia lasa nandeha agny Antananarivo fa ny reniny kosa no teto an-toeragna hatramin'izao fotoagna izao ity, izay mitroka sy migioka ny fahoriagna amin'izay trangan-javatra etso Antanambao Nsoliny, etso amin'ny fokontany Antaimby

Zavatra tsapa sy hita teo anivon'ny fanakalozan'ny roa tonta teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Teo anivon'ny masoivohon'ny Vondrona Eoropeana miasa sy monina eto Madagasikara sy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay natrehin'ny Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta Andriamatoa Rasolonandrasana Olivier. Tsy ao anatin'izay indrindra dia mametraka ny paikady indosigny hagnamboaragna ny lalagna eto Madagasikara, ny lalagna ary ihany koa ny famatsian-jiro, Nasiany mahakasika ny fiatrehany i Madagasikara ny fifidianana amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Eo ihany koa ny fandriampahalemana aty amin'ny sisin-dranomasiny misy antsika ity na ihany koa anatin'ny kaontinanta afrikana. Zava-dehibe anivon'i Madagasikara ny fahafahana mandray an-tanana toy izao ny avy amin'ny vondrona eropeana satria manana ny ampy sy ahafahan'i Madagasikara mitraka eo anivon'ny zavatra maro samihafa isian'ny fampandrosoana Nambaran'ny filoham-pirenena i Rajaonarimampianina, mifandraika tanteraka eo anivon'ny fampandrosoana an'i Madagasikara sy ny filàna ary ny politika ankapobeny ny fanjakana amin'izao fotoana izao ity fanakalozana izay nataon'ny vondrona roa tonta ity. Ampoizina araka izay ary dia hampiakatra ny kasiketiny Madagasikara izao zava-misy ifandraisan'i Madagasikara sy ny vondrona eropeanina izao. Hampitombo ny aingam-panahy eo anivon'ny fanabeazam-pirenena sy ny kalitaon'ny asa fanabeazana.

misanga ny fanabeazam-pirenena dia tokony hametraka ny miralentsa ny tsirairay eo anivon'ny kalitaon'ny asa amin'ny ankapobeny mba hahafahana hikajy izay mety ho tombotsoan'ny zaza gasy hiatrika ny fivoarana sy ny fampivoarana ny firenena malagasy. Zava-dehibe amin'i Madagasikara Laitio ny manana zaza gasy mahay raha sy manaraka ny teknolojia moderne. Nanolotra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara kosa ny masoivohon'ny Pays-Bas izay miasa eto Madagasikara. Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, nifanena hatramin' ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Zava-dehibe nambarany ny fahafahana mametraka ny fiaraha-miasa ho an'ny roa tonta, ary hametraka ihany koa ny paikady indosin'ny miady amin'ny asan-jiolahy sy ny fampandrosoana amin'ny varotra amin'ny ankapobeny no anisan'ny vaindohan-draharaha hiatrehina ao anatin' izay rehetra izay. Hanampy an'i Madagasikara ihany koa ny Beba eo agnivon'ny sehatra ny fiatrehan'ny Madagasikara ho an'ny fifidianana amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Indraimbava ny miresaka avy any ivelany ao Afrika Atsimo ao, miandry izay mety ho filoham-pirenena ny mponina any an-toerana. Tsy andrin'ny vahoaka izay mety hiboahana izany vokatra izany. Amin'izao fotoagna izao ity, samy miketriketrika sy mametraka izay mety ho kajikajy ara-politika izay mety ho filohan'ny firenena ao Afrika Atsimo, ny tsirairay. Mitodika haingana koa ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao tsy ho an'izay mety ho filoha ao anivon'ny firenena Afrika Atsimo izay. Harrison Rabemananjara, nanolotra ny fampahalalam-baovao, manome fotoana anao indray amin'ny magnaraka, tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.